Croeso cynnes nôl i chi raglen ac i bentre genedigol dyfarnwr rygbi gorau'r byd, Nigel Owens wrth gwrs. Wel, fel chi'n gallu gweld, mae yna dipyn o ddathlu yma heno, os rhaid rhoi un fan hyn. Terry, gwerwch wrthau, pam yn i ma heno de? Wel, da ni, da ni yma heddiw ar ran Cyngor Cymuned. Cyngor Cymuned sydd wedi fwy neu lai wedi enwebu Nigel Owen fel un o'r bobl hynny sydd wedi cyfrannu'n helaeth at fywyd nid yn unig y gymuned, ond hefyd mae wedi cael enwogrwydd byd eang fel dyfarnwr. Felly, cyfle ni fel cymuned ydy dathlu hynna yma heno. Yn bendant, wel, chi'n clywed mae llwyth o bobl drwy mas. Hayley, chi'n dod o'r pentre. Um, Nigel, wrth gwrs, yn haeddu noson fel hon. O, mae, mae fe'n heiddi nosweithol hon. Mae fe'n neud llawer i'r pentre a mae fe'n personoliaeth. Yeah. Um, ni'n eitha lico fe, pa gweithio fe. Dylan, pwy yw dyfarnwr gorau'r byd? Nigel. Nigel, efe?
Wel, yeah. dwi'n lwcus iawn heno, achos dwi'n cael cwmni Nigel. Nigel, diolch i ti am siarad yn ni heno. Lwcus i ti gweud na, Dylan. Mae rai fod ti'n falch eithriadol o'r noson mae heno. Ie, fi falch iawn i nhw gyd. Yn, yn anffodus, o'n i methu bod mas o'r cwpan y byd, felly uh, licen i gallu bod yma, ond o'n i byddai'r cwpan y byd ddim wedi digwydd os, os byddwn i wedi bod yma, felly uh, o'n i, mae'n neis i gael bod yma, mae'n jyst neis i gael bod yma i roi diolch i bawb, nag ydym ond wedi dod hyn, ond i bawb dath mas yma, beth wnaethon nhw'n ystod cwpan y byd, uh, roi'r baneri lan a cael wythnos uh, byth gofiadwy rydw, felly mae diolch fawr i nhw am, am bopeth wnaethon nhw a'i gefnogi fi'n ystod cwpan y byd. Ie, wel mae wedi mynd yn dywel iawn 'ma nawr, ond dwi'n gwybod bod yna ddathlu mynd i fod 'ma heno. Ti'n fis iawn ar hyn o bryd, pen- pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Pryd fyddwn ni'n gweld ti ar y teledu? Ie, mewn bythefnos, mas yn Iwerddon a Ffrainc. Dwi'n dyfarnu Iwerddon a Ffrainc mas yn Nilyn, felly dwi'n mas yn, yn Ulster penwythnos 'ma yn y Pro 12 a wedyn uh, Chwe Gwlad uh, ar y trydydd penwythnos wedyn. Wel, ti'n gytre heno, a hynny am noson arbennig iawn. Os ydych chi'n dod o fan hyn, Jennifer, chi'n fodlon dod fan hyn, would you mind coming over here?

Oh, thank you very much, Jenny. It's very much appreciated. Be wyt ti'n meddwl o hwnna, Nigel? Ti'n fawr o dangos i'r camera? Ydy, mae'n mae hyfryd naw ar y teg. You know, um, mae di ala fi uh, blwyddyn hanner just i ddod mae cwno amser i gael e, ond uh, na, mae'n mae, mae, mae meddwl lot. Um, so felly, dwi'n diolchgar iawn i, i gyngor cymudel, uh, cymudol uh, Llanarog. Of cwrs, mae Mynydd Cerig, Llanarog a Porth yr Ŷd yn bentrefi sydd yn agos iawn at ei gilydd ers ers blynydde ac yn un rhan o'r uh,